Imma kien hemm esperjenzi oħra, pereżempju ġo dar palazz partikolari ġol Birgu, fejn l-ispirti li hemm ġew huma ħżiena, huma kattivi, huma malizzjużi. U ġieli kont ximkien qed nitkellem u jkolli nies mit-tur tiegħi jgħidu li tal-boħra toqgħodx taħt dik it-tieqa. tkunx titkellimx hemmhekk, darba ħareġ ritratt. Ħadu ritratt għax jiena ninkoraġġi nies li jieħdu ritratti. Mhux biex kif taqbad tajt għalija biex waqt li qed nitkellem jieħdu ritratti, ma għax kultant aħna ma narawx kollox bajnejna, ġifieri hemm xi ħaġa li u ta' għajnejk ida jekk ma tistax taqbadha, Imma ċertu apparat, bħal voice recording, għandek il-fotografija ċertu apparat joħroġ. Infrared tużaw, infrared. Lina le, jiena ma nużax apparat jien, jiena jmur jien kif jien u nitkellem. Imma min jieħu ritratti, ġili kelli per eżempju esperienzi fil-bidu meta l-mobiles kienu ikbar, il-battery, il-battery taqa tinxtorob f'ċertu postijiet, Tajtin kif spiċċajt bla bettri? Dal-aħħar ma dix tagħmilha daqshekk. Kun hemm bjar u hekk taħt fejn tkunu meta iva. ta' l-battri. Iva, dal-post partikolari iva. Ma nafx x kombinazzjoni jew għandix taqsam mal-ilma. Le, ġust eh, ċekja. Iva. Għax da jena nġbor kollox kollettivament. Iva. Kien imbir. Ikun hemm key points, fimt fejn ngħid tara hekk jista' jkun dik le jew dik iva. rajt, fimt. Iva. Però hemm dar dar partikolari fejn ehm, darba ħadu dar ritratt tiegħi u der wiċċ. U dar wiċċ hemm min jgħid forsi jiena ħsibt l qasrija kien hemm qasri planter fit-triq u ma tafx inti l-moħħ He'll it looks for faces, xi kultant. Inti tibda tajt imma le, le. U ma kull minn raħda ritrat, su kulħadd qalli dak huwa evil spirit. Le, hemm xi ħaġa warajk. On my shoulder hekk. U dan huwa fejn bib ta' dar illi din id-dar għandha naqas żventura kif tajt dejjem timbih mi persuna għall-oħra tibqa' timbih u kull min jixtriha jidħol f'xi forma ta' Disgrazzja. In-nies li jaħdmu fiha iweġġaw xi kultant neighbors jisimgħu affarijiet storbju ġej minn ġodin id-dar. Dar magħluqa ġifieri qatt ma dħalt fiha l-uniku mod kif qatrajta kienet f'ritratti ta' daw l-aġenti meta jitfgħu għal beħ. U l-prezzemju jola jola jola. Kieku jiena dik id-dar tiegħi hekk nirreklamha fil-fatt bħala haunted ehm, location u forsi għaw il-suq għalija. Ma dal-aħħar jisu qed nemmen iżjed fih dan il-kers ta' din id-dar. L-ewwel nies mm, għal mijiet ta' snin isu n-nies li jidħlu fiha jkunu jridu relocation bħala xi ħaġa storika. Ehm, kien hemm dokument li fejn kien hemm sorijiet, din kienet l-ewwel skola tal-bniet f'Malta. U dawn is-sorijiet li kienu jodu ħsib din dan il-palazz kienu jaraw abbati jinħaraq. U dan l-abbati jinħaraq spiċċa żvintura għax eh, kien hemm xi konfoffa, eh, xi forsi relatives li riedu din id-dar dan kien se jiret minn din it-tija li kellha ħafna flus u kien favorit tagħha u jgħidu illi daħal raġel fin-nofs f'tijemma fejn kien hija tabbati jew kien għadu żagħżugħ dan il-ġuvni. u qatluh, ħarquh ħaj ġol-forn ta' din id-dar. Minn kollox, qabel kien ikollhom il-frank bar. Ħarquh ħaj, allura dak li qed jaraw, dak li jidher bħala dan il-ġuvnott qed jinħaraq kien il-vittma. Imma l-ispirti li hemm li huma negattivi, immaġina li kienu Dawk li qatluh, li daw ma naħsibx li sabu paċi jien, u dejjem jiġri xi ħaġa f'din id-dar, isu ma ssibx lak. Dal-aħħar ħada Taljan xtra, irrinova, irnexxielu. Finina kont sorpriża kif irnexxielu jala x-xogħol kollu għax Fil-passat ħadd ma rnexxielu jasal sehem. U smajt ħafna stejjer along the way minn nies fil-pjazza tal-Birgu jkun hemm pereżempju naf xi ħadd in-nepoti tiegħu kien jgħix fiha, kienu jsibu tarbija tibki wara l-bieb, kienu jsibu ħafna affarijiet strambi, affarijiet paranormali li jiġru ġo din id-dar. Dawk is-sorijiet li talbu għal transfer biex iħorġu minn hemm, tawulhom it-transfer u kienu tawhom skola oħra ġo Bormla. Imma matul iż-żmien tafx kif bit tinkerha bi ftit flus fi żmien wara l-gwerra u bdew jikru, insomma, biex, biex ma ntawwaliex ehm, din id-dar illum il-ġurnata restawrata. Imma min irrestawra ġimgħa qabel il-launch miet. Ġifiri, iktar u iktar ġejt nemmen jien li oh, oh, oh, xi ħaġa d-dejja sew hemm ġew.